khongeleriwile hambi ku ta u ta khongeleriwa u kuma ku ku ha ne le ka mfundhisi ha a ni u tshama kaya i ku honisa sweswo i ku ba swilo hi makatla ignorance is very dangerous se swi endla ku mbilu yi tshama yi nga hlayisekangi nchumu wun'wana wu endla ku mbilu yi nga hlayiseki lowu nchumu lowu ni nga ta wu vula sweswi hi wona wu nga le ku dlayeni ka vanhu vo tala emisaveni vanhu vo tala a va le ku dlayiweni hi mavabyi vanhu vo tala a va le ku dlayiweni hi ti-accident vanhu vo tala a va le ku dlayiweni hi vusiwana vanhu vo tala a va le ku dlayiweni hi leswiya na leswiya mara va dlayiwa hi guilty conscious va dlayiwa hi ku titwa nandzu munhu wa famba patwini mi ku mi njhani mhani ximanimani mi mbali kahle kasi wa swi tiva ku mpahla liya a yi tangi kahle yi lo yiviwa ku titwa nandzu mahlangano na munhu a ri tirhweni mi ku ha mi khensisa ku va mi ku mi tirha kasi wa swi tiva ku ku va a nghena tirhweni luwa u rhange a endla vuxaka na manejara mi twa mbilu yi ku giginyana why a nga wu kumangi kahle ntirho luwa se wa vaviseka endzeni ka yena guilty cautious yi dangerous ngopfu yi ba munhu a ri khoneni a n'oka a ri yexe a khoneni ku titwa nandzu na loko humelela vhene u twa inge yi tela yena hi ku milandzu ya kona yo tiviwa hi yena a ri yexe yi ri lavo homboloka va tsutsuma hambiloko va nga hlongorisiwangi hi munhu why na munhu loyi u hanya a ri karhi a titwa nandzu hi famba swin'we kereke ya hosi van'wana tiyindlu leti va nga ti maka hinkwaswo i ti-back door mafestere mavati tisemende switina na hinkwaswo loko mi ku ha khesisa yindlu ya n'wina leyo saseka mbilu yi ri gigi va ku a va swi tivi ku i vukungundwani hinkwaswo nga za swi maka yindlu leyi va ka hina i ku titwa natu hinkwaswo sweswo ku na vanhu lava hanyaka hi ti-bribe loko a nga humesangi bribe a nga hanyi kahle yena yi ri loyi a amukelaka bribe yi ri a tshweriwe hi yindlu a yi ri loyi a humesaka bribe e-e loyi a humesaka phe swa endleka a ka a fosteriwa ku Hi nge ku nyiki yini u nga rhangangi u humesa yini ku sungula. Rhanga u hi nyika mali yo karhi hi ko hi nga ta ku nyika tiro. Se loyi se o boheka loyi a nga na nandzu hi ku tirhi wu le ku wu laveni. Loyi a nga na nandzu hi loyi a amukelaku. Rito ra Xikwembu ri ri munhu yoloyo a tshweriwe hi yindlu. va ka hina a hi dyondzeni hi matimba hi nga feli ndzeni loko ku ri na swin'wana hi nga swi fambisani kahle hi ya mahlweni ka xikwembu hi kombela ku rivaleriwa vutomi byi ya emahlweni guilty conscious yi le ku heteni ka vanhu yi heta vana lavatsongo vanhu lavakulukumba vakhalabya na vakhegulu guilty conscious yi le ku onheni guilty conscious yi le ku dlayeni ka vanhu hi famba swin'we kereke ya hosi yi kona kereke xikarhi ka hina na munhu wa tekiwa kahle a ya vukatini n'wana n'wana n'wana mi kuma ku hava n'wana mara a ka swi tiva ku before a ya vukatini fayifi u cukumetini va laha hansi ka misava a swi twa ku vana va fayifi va nyamalarile mara xihundla xa yena a ri yexe se mhaka yeleyo yi n'wi bela xihundleni hi ku nuna wa yena wa n'wi rhandza nuna wa yena wa n'wi sapota hi tindlela hinkwato mara n'wana fayifi kumbe sikisi va heleli hansi se mhaka yeleyo yi n'wi bela xihundleni a ri yexe guilty conscious yi dangerous ngopfu i ngi xikwembu xi nga ni pfuna siku rin'wana ni chumayela hi yona hi vuenti hikuva no hundza hi kona laha guilty conscious se mhaka yeleyo yi endla ku mbilu ya munhu yi nga hlayiseki yi endla ku mbilu ya n'wanuna yi nga hlayiseki yi endla ku mbilu ya mhani yi nga hlayiseki hi yona mhaka loko munhu a ri na guilty conscious a ri karhi a titwa nandzu loko a ri n'wanuna a rivele foni a ya tirhweni swatswa jika giyani a tsutsumela foni leyi a nga yi siya kaya va nge se yi khoma mhani ve le kaya hi mhaka ya ku leswi nge le fonini timeseji leti nge le fonini he ku ta suka nyipi leyikulukumba mi ta vona movha wa ku haha u ku vuya ku ku hi ku ku tsutsumeriwa foni halleluya tsutsumeriwa foni hi mhaka ya ku mbilu a yi hlayisekanga mbilu a yi hlayisekanga va languse hikwalaho mi ngo hlayisani mbilu ya n'wina